ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm arali hu tshi vha nga vha ene muthu fara uri ene ho vha tshi nga vha lwa zwone kha vha ḓo tou humbula ndi khou amba uri ri tshi tou pfhi vhufara rekhodo fhano kha ḽa afurika tshipembe ndi khou ambiswa hezwi nga nṱhani uri muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi muyeni ane a vha uri o no fara rekhodo fhano kha ḽa afurika tshipembe u ḓivha uri ndi nnyi vha songo takuwa ḽo kovhela muthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya ro ḓigeda nga dzina lipfi msp ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u bva zwino swika tshitorwa awara ya vhuṱahe vho tendeliwa uri na vhone vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo nga u shumisa x at msp underscore dj at phalaphala kana vha ye kha facebook vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe ri life kana vha tou vula radio kha 87.9 ya khono 7.8 vha nga vha khou ḓivhusa uri na msp na musi yo ḓigeḓa nanye we ra ḓigeḓa naye ṋamusi ndi vho dokotela tsietsi ramatshekisa vhane vha vha practicing advocate vho dokotela ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa khou livhuwa msp na vhaṱaleli na vhathetshelesi ndi lini ri khou vha ṱoḓa fhano kha ino mbekanyamushumo ndo swika ṋamusi vho swika nga nama nga nama nga tsha vhukoma ndi henefho kha ri thome murahu musi vha tshi kha ḓi aluwa vha alutshela mashamba eh, tshivhangani vhutshilo vho vhu nga nḓila ḓe musi vha tshi khou aluwa um vhutshilo ha ha musi ndi tshe muṱuku nga maanḓa he nda bebelwa hone ndi nga si tou vho amba nga maanḓa ngori ha nda ndi tshe muṱuku tsha tou humbula zwavhuḓi uri eh, ho vha hu tshi tou vha hani fhedzi musi ro no pfuluwa tshivhangani ya ndi hone hone zwino eh, ndi na ṱhalukanyo ya uri ho vha tshi khou itea mini ndi hone ṱhamusi ndi nga thoma u ṱalutshedza uri zwithu zwa zwi khou tshimbilisa hani a vha tshimbila ri ḽo bva hanefho so
ndi zwone ndi muthu we nda beb- ndi muthu we nda bebiwa tshivhangani fhedzi a u tou vha tshivhangani straight ndi phanḓanyana ha tshivhangani ngori ndi ndi ndi hone mashubini hashu vhathu vho tou pfuluwa vha tshi koḓela thungo dza tshivhangani fhedzi vha hashu vha pfulutshela ha mashamba eh, ndi hafho he nda thoma u ṱalifha hone eh, ndo thoma tshikolo ha mashamba eh, mashamba primary school ndi tshi bva mashamba primary school nda ya tshitwa secondary school eh, ndi tshi bva tshikwa se- secondary school nda mbo ḓi pfuluwa mashamba eh, musanda nda pfulutshela tshivhuyuni mara fhedzi na ono kha ḓiwela mashamba ndi he nda swika nda hulela hone na eh, ndi tshi khou dzula na makhadzi wanga eh, u bva hafho eh, nda matriculate ḽishavhana secondary school nda kona u ṱuwa ndi tshi ya yunivesithi ha Eh, musi vha tshi khou aluwa vhononi ra nga ra vhusa vhathu vhe vha aluwa navho vha nga ri vhone vha vha muthu ḓe eish
eh ya khonani dzanga ṱhamusi vhe nda aluwa navho ndi vhene nda nga ṱalutshedza khwine fhedzi zwine nda zwi ḓivha nga nṋe ndi uri ndi ndi muthu ane ndi na ṱhoni badi a thi tovha muthu wo ambesa fhedzi musi ndi na khonani dzanga Ah, ndi muthu we ṱhamusi sa mutukana muṅwe na muṅwe ro hula ṱhamusi hu s- hu na u sa pfa nyana nga ngomu zwezwi mara zwine zwa vha zwithu zwa zwa vhuṱukuni zwine zwi itwa nga ṅwana muṅwe na- muṅwe na muṅwe ṱhamusi wa, wa mutukana a tshi khou a ḓi- a tshi khou ḓi aluwa Ah, fhedzi a u tou vha ṱhamusi zwithu zwinzhi zwine nda nga amba zwo bva nga ndi muthu we nda hula ndi tshi tou funesa pfunzo tshine tsho takadzesa ndi tsha uri musi zwezwi ri tshi khou amba roṱhe ri a kona u pfesesa muthu khwine u aluwani hawe no ri kone u zwi vhona zwori o oh, musi na vhaṅwe vhathu vhane vha khou ṱalela vha tshi ḓivhona vha kone u ḓivhona nga kha vhone hune vha vha hone he vhone vha vha hone mulovha namba mulovha e vhamba nga tshikolo tsha ḽishavhani he vha dzhena hone e zwi sumbedza hu na thero heinoni ya ḓivha zwa kale ye vhone vha wana distinction khayo vha vha tshi to i funa vhali
ndi zwone um Eh, ho vha u si na nga ṅwe nḓila uri ndi songo wana distinction okay ndi zwone nṋe ndi tshi aluwa ah, ha sa tou vha nga maanḓa na zwithu zwine zwa vhidziwa hezwi zwa dzi carrier exhibition so ndi muthu we nda aluwa ndi tshi khou funa u guda mulayo eh and eh, zwo vha zwi tshi pfhi muthu ene u tea uri a gude mulayo u fanela uri a ḓivhe he thero ya ḓivha zwakale so nda mbo ḓi i funesa nga maanḓa manthina hezwiḽa zwithu ho vha sa tou vha zwone nga maanḓa so ndo vha ndo ndo ḓiṋekedzela khayo nga maanḓa fhedzi tshiṅwe tshithu tshe tsha ita uri ṱhamusi ndi wane distinction ndi ngauri ndi tshi pfulutshela tshivhuyuni ndi tshi yo dzula na makhadzi wanga ndo vha ndi tshi ṱanzwa goloi huṅwe he ha maliwa muzwala wanga ha mashamba hafhu ha mashamba eh, mu- mukala wa muzwalo wanga vho vha vho vhone vhene vha ri funza history tshikoloni ndi zwone zwo ita uri ho vha sina na nga ṅwe nḓila nda ndi tshi tea uri ndi i vhale ngori ndi- i vha i tshi khou funziwa nga muthu ene nda dzula na hayani eh, zwiṅwe ndi sa zwi pfesesi ndi tshi vhudzisa henefho hayani eh, nda zwi vhona uri na havho muthu Eh, vho mashamba mp vha vha na fhulufhelo ḽihulwane nga maanḓa kha nṋe uri hafha zwino ndi khou tea u wana distinction and eh, ndi sa humbuli hafho kilasini u nga ri ra tou vha vhavhili if not vhararu ri khou ita nga haya grade nda mbo ḓi fhedzisela ndo ndo wana distinction zwa vhukuma vho amba fhungo ḽo funa nga maanḓa pfunzo ende sumbedza zwithu zwine zwa vha uri a zwo ngo thoma musi vho no vha muhulwane zwo thoma musi vha tshi kha ḓi vha muṱuku ṱhuṱhuwedzo i vha i khou bva ngafhi ngauri u sokou tou vhona u nga ri musi ṅwana a tshi kha ḓi aluwa u ḓifunela u tamba vha kha ḓi vha kha ḓi aluwa vha kha ḓi vha muṱuku na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwe zwine vhana vha ḓivha vha nazwo vhone mara vha vho tou futela kha pfunzo ya ndi zwone ngori ndo ndo hula sa ṅwana muṅwe na muṅwe ende muṱani washu ho vha u sa tou vha na um tsumbo dzavhuḓi dzi no nga tou dzi amba dza pfunzo ngauri eh, nda nga nda nga sumbedzisa zwavhuḓi u nga ri hu nga vha nṋe muthu wo thoma afho hayani u pasa eh, murole wa vhufumi zwine ra zwi vhidza uri grade 12 mara fhedzi hezwi ndi tshi khou hula eh, ndo vha ndi na khonani dzine na dzone ṱhamusi hahadzo hu na vhathu vho no funza vhadededzi na mini eh, zwino zwa zwi tshi ita uri na tshikoloni eh, muthu a futelele nga maanḓa ngori u bva kha murole wanga wa fhasi ṱhamusi u bva primary u swika na musi ndi kha ḓi vha tshitwa secondary school ndi ro vha ri vhathu vha vhala vhene ri vha ri khou wela kha, kha, kha top 5 ndi uri ho ṅwaliwa eh, milingo eh, nda ndi tshi wela kha vhathu vhene vha imisiwa thabeloni uri ndi dzi best achievers dza, dza, dza tshikoloni zwino zwithu zwa zwi tshi nṱuṱuwedza nga maanḓa ngori nda ndi sa ṱoḓi u fhiriwa zwi ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi ḓi wane ṱhamusi ndi tshi khou imisiwa uri ndo shuma vhukuma ndi hezwo zwithu kha vha ḓo amba na muthu ane vha uri zwa zwino u khou thetshelesa u sokou tou pfha ungari ngauri ha hawe a hu thu vha na muthu o no swikelela u zwikene ene a nga si kone u swikelela um tshithu tshihulwane ndi uri vha fanela u vha na u tama zwithu zwavhuḓi vhutshiloni hezwi vha tshi khou tama zwithu zwavhuḓi vhutshiloni zwi ita uri vha vha kone u ḓiṱuṱuwedza nga vhone muṋe vha sa thusedza muṅwe muthu mm. ngauri arali zwa sa vha ngo ralo vha sa tama zwithu zwavhuḓi ndi hafha hune vha kona vha litshedzela zwithu zwoṱhe nṋe ndo hula muṱani une ndi tshi khou amba khotsi anga vho vha vha tshi shuma ralweni mi anga vho vha vha sa shumi Ah, khotsi anga ndi group heiḽa nga vho 1992 3 vho ḓa vha ri trenchiwa mushumo wa fhela zwithu hayani zwa sa tou zwi songo tou dzudzanyea zwavhuḓi um ndi tou humbula zwavhuḓi uri u fhela ha mushumo ha mukalaha zwa dovha zwa ita uri ṱhamusi na na muḓini um zwithu zwi songo tsha tou ima zwavhuḓi hu si tsha tou vha na nyanḓano vhukati ha vhabebi u swika musi vhabebi vha nga vha tshi fhambana nga vho 98 hezwo zwithu zwa dovha zwa ita uri na riṋe zwi ri kwame mihumbuloni ri si tsha kona u tou tshila zwavhuḓi hayani ndi hafho musi vha tshi vho tou fhambana makhadzi wanga vha fhedzisela vho ndzhia ndi tshi vho tou dzula navho tshivhuyuni um ndi hafho he zwino nda wana zwino ndo no tou wana ṱhuṱhuwedzo lwa tshoṱhe uri ndi khou tea uri ndi shumese nga maanḓa ndi vhe zwine nda khou ṱoḓa zwone uri ndi dovhe futhi ndi kone u konanya muṱa wa hashu Nangwe hezwi zwithu ngori nda ndi na lufuno na lutamo eh, zwa fhedzisela zwo itea. Muṱa ṋamusi wo konanyela. Ndi khou amba ṋamusi ṋamusi vhabebi vhanga vha sa dzuli vhoṱhe vha bvelela hafha vha nga ri havha vhathu vha bva muḓini muthihi kana vha khou bva nḓuni nthihi. Hm. Kha ri ḓo lavhelesa musi vha tshikoloni u vha tshipiḓa tsha SRC vho guda mini nahone vha guda vhurangaphanḓa ḓe henefho. Um, nṋe nda ndi muthu wa wa, wa, wa, n- ndi arri ndi hezwiḽa zwine ra zwi- ndi na ṱhoni nga maanḓa a thi muthu ene ṱhamusi wo ambesa eh hezwiḽa zwine vha zwi vhidza uri ndi introvert nga tshikhuwa ndi muthu wa tou ralo fhedzi nda zwi vhona uri sia ḽine nda khou ṱoḓa u ḽi gudela ḽa mulayo a ḽi ṱoḓi muthu o no tou nga nṋe ḽi ṱoḓa muthu ene u a kona u amba u a kona u ima phanḓa ha vhathu hezwo zwithu ndi ngazwo ndi tshi ri zwithu zwa mulayo zwi bva kule zwino nda ḓivhudza uri musi ndi tshikoloni ndi fanela u ita zwithu zwine zwi ḓo ita uri ndi ime phanḓa ha vhathu eh, zwo ndi ḽishavhana ndi to swika ḽishavhana eh, ro thoma u vha na zwine ra zwidza uri learners representative council ngauri ndo vha ndi tshi khou shuma zwavhuḓi nda thoma u tou ḓivhea tshikoloni nda thoma u nangiwa kha vhurangaphanḓa ha tshikolo na ngoho nda, eh, nda, nda u bva kha, kha class u swika kha tshikolo tshoṱhe ndi tou humbula zwavhuḓi ri tshi swika kha grade 12 ndi president ya LRC eh nda ndi tshi kona uri hu vhe na studies tshikoloni vhadededzi vha siho zwino hezwo zwithu zwa zwi khou ita uri zwi khou zwi khou mphaṱha kha kha vhurangaphanḓa zwi khou mphaṱha kha uri ndi kone u ima phanḓa ha vhathu na ngoho musi ndi tshi ya phanḓa na musi ndi tshi ya eh, yunivesithi nda thoma u ita zwithu zwine zwi ḓo ita uri ndi ime phanḓa vhathu ndi ḓigudise u amba phanḓa vhathu u swikela na ṋamusi hezwi ndo dzula hafhanoni nṋe ṋamusi vha tou uri ndi ye kha united nations ndi nga to swika nda amba ndi sina na u na u kana kana hu sina na u tetemela hu sina na mini mm. a huna fhethu hune nga mbalela uri ndi ndi ndi ndi ime phanḓa ha vhathu ndi ambe fhedzi vho sumbedza fhungo ḽa uri ndi nga nṱhani ha uri vha vha tshi khou lavhelesa zwine vha khou ṱoḓa vha zwone dzangalelo ḽa uri vha ṱoḓa u vha ḽoyara ḽa ḽo simuwa ḽi tshi khou bva nga ei he zwithu ndi ndi ndi ngazwo ndi khou ṱalutshedza uri ra ri sina dzi career exhibition fhedzi mm. zwezwi ri ri ri ri tshi khou dzhena tshikolo ri khou vhudzisana uri muṅwe u ḓo vha mini eh, ha vha na vhathu vhene shangoni ḽa hashu vho vha vha tshi vho vha tshi khou ita mulayo nga tshi- nga hetsho tshifhinga eh ṱhamusi ndi nga vha vhalela hone eh vho ho vhuya ha vha na- na vho magistrate roni rambaho eh ho vha na vho eh, Silas Ramaite ha vha vha kha NPA Dr Silas Ramaite ha vha na muṅwe wa muzwala wanga o no pfi Selbi Raswiswi eh vho vhalanyana fhedzi eh, nda dovha futhi nda tevhelela hezwo zwithu musi zwi tshi kha tv zwi kha ndiri zwi kha mafhungo nda muthu enda ndi tshi funesa u vhala nda thoma u zwi tevhelela henefho dzangalelo ḽa namba ḽo hulela tshoṱhe zwino na musi ra vha ri tshi khou ita zwa dzi debate eh, eh, tshikoloni hezwo zwithu nda pfha ungari zwi amba uri ndi nga kona uri ndi ṱaṱisane na eh, na, na vhaṅwe vhoramilayo kana vh- vhahaṱuli nga nga yeneyo nḓila zwa namba zwi tshi khou hulela nga yeneyo nḓila vha nga ri ndi zwa ndeme hani uri vhaswa eh, na muthu muṅwe na muṅwe zwavhuḓi na vhana vhaṱuku uri vha ḓiwane vha fhethu hune vha nga kona u wana ṱhuṱhuwedzo yavhuḓi ngauri ndi sokou tou vhona u nga ri zwo bva kha zwe vha vha tshi khou vhona zwone na zwe vha tshi khou kona u swikelela u zwi wana nga tshenetsho tshifhinga ngauri u wana uri kanzhisa vhabebi vha vha vha tshi khou ṱoḓa u nangela vhana uri vha vhe zwine vhabebi vha vha vha tshi khou ṱoḓa zwone havhaḽa vhana vha balelwa u bvela nnḓa vha ya vha sedza uri ndi mini tshine nṋe nda khou tou tshi funesa tshine nda nga kona u tshi ita vha vhona u nga ndi zwa ndeme hani uri muthu a vhe exposed ndi ndi zwa ndeme ngori arali ndi tou fha tsumbo arali hu uri eh rine ro vha ri exposed nga tsho tshifhinga eh nda ndi nne nda ndi tshi kona nga maanḓa na maths ndi tshi kona nga maanḓa na accounting fhedzi ngori nda ndi si exposed nda zwi litsha nda vhona ungari uri ndi vhe zwine nda khou ṱoḓa zwone ndi fanela ndi ite ḓivha zwakale kana history matsina nda ndi ḓovha ndo ita ḓivha zwakale fhedzi kana nda dovha nda ita na maths na science eh, nda dovha nda ita ri zwiṅwe na zwiṅwe na geography ngori maḓuvhano eh, mulayo wo phaḓalala vhukuma ndi ri u angaredza zwithu zwinzhi fhedzi tshine tsha vha hone ndi tsho uri kha ri fe exposure kha vhana ri songo vha kombetshedza u ita zwithu zwine a vha khou ṱoḓa zwone fhedzi ri nga tou u vha fha ṱhuṱhuwedzo kana ra vha fha guidance uri okay arali wo uri ṅwana u khou ṱoḓa u ita hezwi um ndi khwine a sedze kha subject dza so arali uri u a swika huṅwe vhukati a pfa a tshi nga hezwi a zwo ngo mu fanela u ṱoḓa u tshentsha a ri mu fhe thikedzo ine u a i ṱoḓa uri a kone u vha zwine zwa vha zwone ndi uri arali muthu a khou ita tshithu tshine a tshi funa u tshi ita o ḓiimisela
kani vha vha tshi nga kona u wana khamusi na musala vha tshi khou wana tshiṅwe tshikhala vha ḓiwana vha si tsha vha loyara vho no dzhia zwiṅwe zwithu khamusi vho no vha muhashu wa radioni ha nda ndi nga si kone vho. Ah, u vha muhashi wa radioni nda ndi nga si kone u vha na u vha zwiṅwe zwithu a thi a thi vhoni uri ṱhamusi nda ndi tshi nga ah, vha zwiṅwe zwithu ndi muthu ene ṱhamusi eh, na musi khou tou pfhi ndi yo vha dokotela o no alafha zwa zwi ḓo mbalela ngauri ndi muthu ene ndi a ofha na mbonzhe ndi a ofha malofha ndi uri na musi muthu o vhaisala hafhaḽa ndi, ndi a tata na u tou mu sedza so ndi vhona u nga ri ṱhamusi zwa zwi ḓo mbalela fhedzi arali eh, ha vha na bugu hafha phanḓanga kana ha tou vha na bammbiri ḽi tshi khou fhufha muyani ndi nga ḽi gidimedza nda ḽi fara nda ḽi vhala so zwi a sumbedza uri ndi muthu ene wo mushumo wa vhuloyara ndi zwe nda ndi tshi tou zwi funa nga mbilu yanga ha ri ḓo lavhelesa vhudele na mikhwa zwi khou bva kha mukalabu wa lifhiosi Ei, ya eh, ndi zwa vhukuma khotsi anga ndi, ndi, ndi muthu ene ndi, ndi, ndi ndele ndi muthu ene vha, vha clean nga maanḓa eh, vha funa zwa clean zwithu zwa clean eh, uri muthu a vhe na mikhwa ndi tshiṅwe tshifhinga eh, zwi bva na kha uri u, u hulisiwa nga nḓila-ḓe zwi bva kha uri riṋe vhabebi ri fara vhana nga nḓila-ḓe ri vha kaidza nga nḓila-ḓe So ndi zwone zwithu zwine ṱhamusi ndi nga amba uri zwo ṱangana na uri arali hu uri vhabebi vha kona u ri funza zwithu uri ri ite zwithu nga nḓila ḓe na ṅwana a kona u thetshelesa zwi a ita uri ṅwana a vhe na mikhwa fhedzi arali vha sa ḓifha tshifhinga tsha u kaidza ṅwana zwavhuḓi a vha thetshelesa a tshi vho bva a tshi ya nnḓa u ita zwithu zwine a zwo ngo ḓa zwino ṅwana mikhwa yawe a i fani musi a nga ngomu hayani na musi o bva a huṅwe fhethu zwi a ita uri zwi fhaṱe ṅwana a vhe muthu ene ṱhamusi ri nga amba uri u a kona u vha murangaphanḓa wa matshelo e nda ndi khou balelwa kholwa ndi haya dzikarate vha vha kha tshaka dzifhio dza dzikarate ya ha mafhungo thi ḓivhi zwa uri vha khou a wana pfhi zwi to rali kha ino mbekanyamushumo zwi to rali zwi to rali ende ri to swika tshivhilelani ri nga ḓi to vha nga nṱha
ndi muthu we nda ndi tshi funa eh, eh, nyonyoloso nga maanḓa um, ende tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi si zwavhuḓi kana zwi vha zwi si health uri muthu ṱhamusi a dzule o to sedza bugu fhedzi ndi muthu we eh, ndo vha ndi na dziṅwe ṱhama ro ḽiṅwe ḓuvha ro ri ri tshi khou u- u vhona dzifilimi dzedzi dza vho bruce lee ro ḓi dzi sedza ai, ra pfha unga re zwithu ri nga zwi ita ra pfha hu tshi pfhi hu na tshiṅwe tshikolo tsho no pfhi ralombe Rafutshipfu hafhu Ralombe hu na vhathu vhene vha khou funza karate. A nda mbo ḓi tshutshisa na muṅwe mungana wanga no pfi Khathu Mukwevho. ra ṱuwa ra henengei e dzo vhuyesa nga maanḓa dzo vhuyesa nga maanḓa zwino ri tshi swika ngei ha wana uri um nṋe ndi mupfufhisa ende karate vha ḓivhe zwa uri hu na u imisa milenzhe na mini mara fhedzi nga u vha ro ḓiimisela hezwiḽa zwithu zwi tshi ri khipha bizi ri tshi bva karatini ri ya hayani ro neta ra ḓi awela ra kona u ita mishumo ya tshikolo zwa namba zwo ri ṱuṱuwedza nga nḓila yeneyo na musi vho ri eh, ndo vha ndi tshi athenda dzi dzi tournament dza karate mara a nda hatu- ndo vhuya nda bva ndi songo tou gradiwa u ya kha nwe belt na namusi zwiṅwe zwa zwi ra ri tshi zwi ita zwo no vhidzwa upfi dzi basics na mini ndi kha ḓi zwi kona u tou vhori Eh, maḓuvhano ndi vho tou ḓifunela nyonyoloso u gidima eh, na u dzhena eh, gym u ralo vha nga ri vha khou awela kana vha ri vha khou ṱoḓa u ita dzinyonyoloso vha ḓirwa dzikaratenyana ndi khou amba ṋamusi na namusi hai a thi tsha- tsha ita na, na boxing nayo ndo vhuya nda i tamba eh, ḽishavhana ngori Okay. mara boxing zwa zwi tshi khou ḓi bva kha karate ngori nda ndi si tsha ita karate eh, nda mbo ḓi ha mbo ḓi vha na boxing tshikoloni nda thoma u, u dzhenelela kha boxing hanga mavili hone ndi a zwi ḓivha uri ya zwo vha zwi hone vha ḓivha u tshi khou vhalavhelesa ti u nga si khou tou vhona u nga ri vha muthu ane vha tshi tou ri muzika u nga vha u khou sokou tou pfa eh, vho asha raymondi vho luther vanrosi mara ndi khou vhona hu na vho dr thomas chauke na sinyori sisters yavho fhethu ya ei zwithu zwa muzika eh, ndi tou vha vhudza u amba ngoho eh, na zwone zwi bva hayani zwi bva hayani eh hangei huna ha mashambo hune nda bva hone eh huna ri amba tshivenḓa ri amba tshitsonga eh ri amba tshibeli vhaṅwe vha tshi vhidza uri ndi tshiguvhu a thi ḓivhi zwori vha tshi ri ndi tshiguvhu vhaṅwe ri tshi vhidza uri ndi tshilovheli so mi anga ndi mutsonga vha bva river plus and eh, vha sedza kha idziḽa area eh, muzika une wa lidzesiwa nga maanḓa eh, ndi muzika wa tshitsonga So nṋe ndo hula khotsi anga vha tshi funesa Thomas Chauke nga nngwe nḓila. A hu vha hu si na khasete i siho hayani. A thi ḓivhi zwa uri zwa zwi khou itiwa ngori vho mala mianga vha Mutsonga kana mini mara fhedzi ho vha hu tshi lidziwa Thomas Chauke Tshadzima. Ho si na nyimbo ndi sa i ḓivhi. Khotsi anga vha tshi vhuya hayani December nngwe na nngwe vha vha tshi ḓo vha vha khou vhuya na khasete ntswa. Dza dzi tshi bva nga December, November, December. So ha hu si na uri ndi songo i ḓivha Eh, zwino zwo thoma henefho muzika une nda u lidzesa ndi ndoṱhe ndi muzika wa xitsonga ndi khou zwi vhona zwo ri riṋe ri khou vha ḓivha na musi vha vhoṱhe kha imbekanyamushumo ah, ndi khou zwi vhona uri hana ngo 2001 vha mbuḓe yunivesithi ya venḓa ro ri ro dzula kha ino mbekanyamushumo na um vhafunzi vho pastor obedience masakona um bishop elect Eh, musi ro dzula na vhoe vha vha khou ri ṱalutshedza tshiṱori tshavho na vhone musi ro vha ro dzula navho vha ri vhudzisa uri musi vha tshi ya ngei univene vha tshi khou ita llb vha ri nda vhona mabugu nda shavha vha ri hezwo vho ngo vhuya vha lindela vha ri vho vhona ḽa mabugu vha vha vho shavha ndi khou ḓo ḓivha kha vhone uri vhone vha tshi swika zwo vha hani kha vhone vhone ayo mabugu ha ngo vha tshuwisa na, na, na luthihi ndi muthu we nda tou aluwa ndi tshi funa bugu um, I- i think Eh, ndo motivateiwa nga maanḓa nga hezwi zwe nda khou zwi amba uri background yashu yo vha sa tou vha yavhuḓi nga maanḓa zwithu zwe zwa swika zwa zwa affecta nga maanḓa ndi u fhambana ha vhabebi vhanga ngori ho vha hu si ho vha hu si yavhuḓi ho vha hu si yavhuḓi zwa vhukuma hezwi zwithu zwo ita uri ndi ḓivhudze uri zwine nda khou ṱoḓa zwone zwine nda khou yela zwone yunivesithi ndi fanela u vhuya nazwo nahone nda dovha nda ṱuṱuwedzwa ngori um eh, nda ndi so nṋe na yunivesithi tho ngo apuḽaya zwavhuḓi vhuḓi eh vho havha vhene nda khou vha amba uri vha vha mukala wa muzwala wanga vho no pfhi vho mashamba mp ndo ri u phasa eh grade 12 kana eh, standard 10 by then zwine vha zwi sa zwone vha ri ho ṅwana whether tshelede i hone kana iwo ha nga ḓo dzula hoyo ṅwana u fanela uri a ye yunivesithi hu na zwine ra khou zwi vhona khayo na ngoho vha tendelana na mufumakadzi wawe ene na vha muzwala wanga vha ita uri ndi ndi kone u ya yunivesithi um ndi tshi swika hangei nṋe thaidzo yanga yo vha i siho kha u vhala kana u ṅwala mulingwa hai na luthihi nṋe thaidzo yanga yo vha yo uri ndi fhedza lini hezwo ri ri tshi khou ṅwala ri kha ṅwaha wo thoma nṋe nda ndi tshi vho humbula ṅwaha wo fhedzisela fhedzi nda ndi sa shavhi tshithu hezwi ri tshi thoma u ṅwala mulingo thero yo thoma nṋe wa nga muhumbulo u kha thero yo fhedzisela ine ri tou i ṅwala so hezwi zwithu zwa zwi tshi nṱuṱuwedza a tho ngo vhuya nda shavha bugu a tho ngo vhuya nda vuwa ndo i shavha na luthihi mm. ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm fhedzi vha tshi wana digiri yavho vha vho no wana zwine vha khou ṱoḓa zwone hezwo zwine vha khou zwi amba zwa ḓo kona u bveledzea fhedzi 2005 vha vha dzhia tsheo uri vha khou isa phanḓa na masters vha ye vha ite llm ndi mini tsho vha ṱuṱuwedza uri vha ise phanḓa ngori zwe vhone vha vha khou tou zwi ṱoḓesa vha vho no zwi swikelela kale ndi ndi tshi ndi tshi ndi tshi graduate ndi zwone ndo ndi muthu we ndi tshi ndi tshi swika kha ṅwaha wa vhuṋa eh vhathu na na na ma lecture vha vhono zwi vhona uri hafha fhethu hu tonga hu na hu na gift nyana ndi tshi vho thoma nda ndo no vha thutha eh ndo no vha thutha nda ḓa nda vha thutha ya ṅwe khosi no pfi jurisprudence i tshi funziwa nga muṅwe professor eh eh ono fe professor obeng mireku eh ha hola professor zwi vhona uri no man ha fhethu nṋe nda ndo nombula uri ndi tshi to fhedza fhedzi zwi amba zwori ndi kho tea u ita mini ndi ndi kone u yo ita dzi practical ndi ṅwale dzi bodo na mini ndi kone u practice mulayo hoyo professor that no wa vhuya wa to litsha zwino zwi nga u konḓela uri u dovhe u vhe na dzangalelo ḽa u ita zwa dzibugu ndi khombela uri apuḽaya hu na dzi bazari u ite masters ende hafha arali uri ndi uri wo wana masters au a huna muthu ane a ḓo ḓa u dzhiela yone wa i wana wa i wana nahone zwi ḓo vulela eh, minango minzhi uri arali u khou ṱoḓa u vha eh, eh, you know an academic kana u khou ṱoḓa u ṱuwa ya practice u ḓo ita zwine wa funa heyo motivation ya ita uri ndi dzule nga musi eh, ndo aplya dzibazari nda wana bazari nda mbo ḓi ita masters hezwo zwithu zwa dovha zwa thusa uri ndi tshi tou fhedza fhedzi eh, actually nda ndi sathu no fhedza masters nda vha ndi tshi khou tholiwa u vha lecturer part time ndi tshi tholiwa u vha part time ndi tshi tou fhedza masters nda vha ndi tshi khou tholiwa u vha lecturer permanent
zwa sa gume henefho 2015 40 vha vha vha tshi khou tou vha isa phanḓa eh, he vha vha vha ṅwala nga thesis yavho kha vha ḓo ri ṱalutshedza nga thesis yavho nahone ndi mini tsho vha ṱuṱuwedza uri vha dovhe vha ise phanḓa ngori vha vho no wana masters vha kha ḓi ya gai ndi zwa vhukuma eh, nga hetsho tshifhinga ndo ri u bva arali u bva ndo vha part time lecturer university of venḓa nga 2005 5 2006 nda vha permanent uh, ubva 2006 u swika 2013 ndo vha ndi ndi ndi ndi ndi lecturer hanefho university of venḓa fhedzi 2006 ya hone ndi musi ndi tshi wana admission u vha advocate fhedzi nda ndi khou itesa nga maanḓa zwa u funza uh, na khothe nda ndi khou ḓiya ndi zwone zwe zwa mbuilda fhedzi tshithu tsho nṱuṱuwedzaho ndi hoyu professor ine nda khou mu amba upfhi ndi professor mreko a re wa ḓivha ndi mini zwine nda khou zwi vhona kha iwe ṱhamusi vhaṅwe vhathu a vha zwi vhoni ndi zwone wo wana masters fhedzi isa phanḓa u wane doctorate u ḓo zwi vhona uri minango minzhi i ḓo vulea a si fhethu hunzhi hune u ḓo ri u tshiya wa ya wa ṱhamusi wa tou aplaya wa ya wa ita dzi interview vhathu vha ḓo tou tevhelela eh, ndi hezwi ndi tshi ḓo dzhia tsheo ya uri nga 2013 eh nda actually hoyu professor o vho no ṱuwa o ya forte a vha na position ya ya u vha lecturer e, e forte a mbudza uri hu na position apply ndi tshi applya eh ra ro no zwi discuss uri ndi tshi swika ngei ndi khou ita zwa pfunzo fhedzi ndi ḓo vha ndo bva kha vhathu vhanzhi kana kha environment ine nda vha ndo i ḓowela uri ndi swika ngei ndi kone u concentrate ngori nga hetsho tshifhinga na muṱa wo vho no vha hone zwino hezwi zwithu ndi zwone zwe zwa motivate uri ndi ṱuwe ndi ye fothe ndi swike ndi ite heyi doctorate yanga kani ha hu a tea u vha na mento vhutshiloni ha muthu ngauri ndi vhona ungari havho muthu vho shela mulenzhe nga maanḓesa kha uri na vhone vha vhone zwiṅwe zwithu zwine khamusi na vhone vhane vha sa khou zwi vhona kha vhone vhane ndi a tea u vha na mento musi ndi khou tshila vhutshiloni ndi zwa vhukuma vha- vha vha tea uri vha vhe na mento na na- na vhone muhashi hezwi vho dzula hafha obviously zwine khamusi vha vha zwone Hu na vhathu vhanzhi vhe vha vha mazhakanḓila vhene vha sedza kha vho uri hoyu muthu u hasha nga nḓila ine ṱhamusi ndi khou ṱoḓa u vha zwone kana u fhira zwone. Hezwo zwi a ita zwi a vha fhaṱa zwi ita uri vha songo vha songo balangana vha vhe focused kha zwithu zwine vha khou ṱoḓa u ita zwone. Ndi zwa vhukuma hoyu professor o mphaṱa nga maanḓa o nngudisa u ṅwala dzibugu kana dzi atikili o nngudisa zwithu zwinzhi zwine ṋamusi Eh, zwo ndo dzula hafha ndi amba uri ya zwa vhukuma zwo zwo nthusa nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa u shuma u lavhelesa u shuma eh, u dzhena tshikolo eh, khathihi na muṱa vha zwi kona nga nḓila ḓe Eh, ndi hezwiḽa zwine ra amba uri muthu a tshi a tshi aluwa eh, vhuḓifari ha musi u tshee muṱuku u tshi khou aluwa u tshi khou hula navho vhu amba zwithu zwinzhi nga maanḓa eh, ndi muthu ene ṱhamusi ndo vha na muṱa ndi tshe ndi tshe ndi tshe miṅwaha i tshe fhasi nyana fhedzi nga u vha ṱhamusi muthu a na discipline a focused zwi a ita uri u u songo swika hone ṱhamusi nḓilani wa balangana kana wa luza focus nga nḓila ṅwe na ṅwe

a vha vhe na vhone vha henengei vha tshi khou dzhena tshikolo zwi amba zwo uri ndi vha ndi tshi khou vha vhona vhana vha vha khou dzhena tshikolo na miya vhana nda vha ṱuṱuwedza uri kha vha ise pfunzo phanḓa muṅwe na muṅwe vha khou guda nga hetsho tshifhinga so zwi a ita uri roṱhe hafho muṱani ri ḓivhe zwo ndeme ya pfunzo nahone ri vhe focused a huna muthu o no khakhisa muṅwe nga zwiṅwe roṱhe ri vha ri tshi khou ḓiitela mafhungo a tshikolo um zwi a ri fhaṱa roṱhe nahone zwi vha zwi khou dovha zwi khou fhaṱa na vhana u bva fhasi uri vha vhe vhathu vhene ṱhamusi vha funa pfunzo nga nḓila eneyo hu na vhaṅwe vhane vha khou ṱalela kana vhane vha khou thetshelesa vhane a si vha mashudu kana vha ngo tou vhesa na mashudu o ḓiwana vha tsini na vhathu vhane vha ḓivha ndeme ya pfunzo kha vha ḓo vha vhudza ndeme ya pfunzo ya um pfunzo ndi ya ndeme vhukuma vhutshiloni hashu pfunzo i nga vha bvisa huṅwe na huṅwe hune vha vha hone ya vha isa fhethu hune ṱhamusi tshiṅwe tshifhinga vha nga si humbulele ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo ri vho dzula hafho fhethu vha tshi sedza hune vha bva hone kana vha tshi sedza fhasi vha si tende uri ndi vhone ndi pfunzo pfunzo ndi khiyi ya huṅwe na huṅwe hune vha khou ṱoḓa ya hone arali vha tshi khou ṱoḓa uri vhutshiloni havho vha vhe successful vhutshiloni havho vha funiwe nga vhathu vhutshiloni havho vha vhe na ṱhama dzine a vha nga vha sa humbuli na ḓuvha na luthihi zwa uri vha ḓo vha nadzo kha vha fune pfunzo vha tshi amba uri pfunzo i ngaho u isa fhethu hune wa sa vhe wa lavhelela uri u nga ḓiwana u hone netherlands he vha swika vha vha visiting professor zwone zwo zwo ḓa nga nḓila ḓe ya na ngoho vha khou- vha- vha khou- vha khou nḓivha vha mphedza um zwe zwa itea ndi zwa uri hezwi ndi tshi khou ndi ndi ndi tshi khou ṅwala PhD yanga ine nga mulayo ri vhidza uri ndi L_L_D Doctor of Law of Laws. Ho swika he ṅwaha muthihi wayo nda tea uri ndi ye ndi yo u fhedzisa ndi Netherlands ndo vha hu partnership vhukati ha University of Fort Hare na na na na University of Mass Maastricht Netherlands. so nda ndi fhethu nda ndi khou dzula fhethu hune ha vhidzwa upfhi ndi, ndi maastricht maastricht ndi phanḓanyana ha amsterdam so ndo ya hangei ngauri ndo vha ndi a visiting researcher not uh, professor i was okay. a visiting re, uh, researcher uh, in partnership with uh, maastricht university for the purpose of completion ya LLD studies ndi ndi zwone zwe zwa ngisa afho eh, Netherlands uyu visiting researcher u vha tshi khou ita mini eh ndi vha ndi tshi khou ndi tshi swika hangei ndi ngori ndo ṱuwa ndi lecturer ndi swika nda vha lecturer wa wa mulayo eh, nda vha ndi tshi khou funza eh, eh, nda ya fhiwa kiḽasi nda vha ndi tshi khou i funza fhedzi nda vha ndi tshi khou shumesa nga maanḓa kha u ita research ngauri topic ye nda ndi tshi khou ita ndi eh, eh, it's an international topic ine ya vha separation of powers zwino ndi zwone zwe zwa zwi tshi khou ita uri ndi kone u vha ndi tshi khou i funza ndi tshi khou ḓivha sisteme ya ya netherlands uri musi ri khou amba nga separation of powers netherland yo fhambana hani na separation of powers eh, south africa ngori separation of powers kana u khethekanya ha maanḓa muvhuso zwi fhambana u ya nga mashango
Eh, mutshilisi wa phalaphala fm anga vha tshi khou sokou tou vhona ungari hai zwino ro fhedza eh, ri ḓo vha ri khou dzhena kha zwiṅwe zwithu hai ri kha ḓisa phanḓa kha mafhungo a pfunzo ro dzula na vhadokotela tsietsi ramatsekisa vhane vha vha eh, practicing advocate Eh, vha mbo ḓi ya pretoria university of pretoria ndi vha swika vha vha na certificate kana vha gudela certificate tsha eh, sp law sports and law ndi ngani vho vhona zwa ndeme uri vha dzhene na kha iyi ndalukanyo ine vha khou lavhelesa zwa mitambo fhedzi vha tshi kha ḓi vha nefha eh, kha zwa vhoramilayo Eh, ndi zwone hezwo ndo zwi humbula ndi kha ḓivha university of venḓa ndi muthu wena ndi sa ṱoḓi u tou dzulesa fhedzi ndi sa iti tshithu um nḓivho ndo ri i a ita uri vha vulee muhumbuloni eh, nda ndi tshi ndi muthu ene ṱhamusi nda ndi tshi tevhela u vhala nga maanḓa dzi, dzi, dzi article kha dzi newspaper lune arali nda vhala newspaper nda fhedza na musi ndi si muthu o to tevhela mitambo mara nga ngei kha mitambo nda ndi tshi ḓo vhala so nda swika ene nda pfhesesa uri hu funa zwithu zwo no pfhi sports law mara ndi sa ḓivhi zwo uri sports law zwi ḓa hani hani ngori hafha fhethu ri vha ri khou ita zwa mitambo hu vha khou tambiwa hezwo zwithu zwa ita uri ndi develop interest eh, ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi khou setsha university of pretoria nda wana uri vha khou hu na zwikhala ṱhamusi zwa uri muthu a ḓe a attend a ite hezwo zwithu heyo course ine field eh, ndi sports law nda mbo ḓi i aplya nda swika nda i ita nda nda mbo ḓi i wana
vho vhuya vha swika he vha fara record yo vha advocate muṱukusa fhano kha ḽa afrika tshipembe nda zwa vha farani
a zwithu zwo zwo zwo ntakadzesa nga maanḓa ende ndi zwone zwithu zwe zwa nṱuṱuwedza nga maanḓa ngori zwo vha zwi tshi khou u edzana kana zwi khou tshimbilelana na na miloro ye nda ndi nayo u bva musi ndi tshi vho thoma u ḓivha zwori ndi khou tea u gudela mulayo eh, ndi muthu we u tou amba ngoho ndo vha ndi tshi funesa bugu ndo vha ndo ri hezwi ndi hangei yunivesithi na havha muzwala wanga vhe vha tshi nthusa uri ndi ye tshikoloni um vho rebecca mashamba na mukala wavho vho mashamba mp vha vha vha tshi kona u nkhumbudza uri u a zwi ḓivha zwa uri u khou bva gai ri khou isa tshikoloni uri u vhe muthu ene u a bvelela nahone u kone u vusulusa muḓi wa hau zwino hezwi zwithu zwa zwi dzula zwi muhumbuloni wanga tshifhinga tshoṱhe zwa ita uri ndi futelele eh, kha u vhala bugu hezwi ndi tshi vho o, eh, phasa eh, llb eh, vha tshi- hu tshi sedziwa kha record uri no hai after ndi tshi vho ita admission hapfi hai ndi eh, ndi, ndi, ndi advocate muṱukusa i think hezwiḽa zwithu zwo itea ndi na miṅwaha ya nda ndi tshi khou yo fara 22 or something ndi, ndi tshi zwi humbula zwavhuḓi eh, hezwo zwithu zwo ita uri havha vhe vha tshi khou ntikedza uri ndi ite zwa pfunzo vha vha takale nga maanḓa vha zwi vhona uri na ngoho maanḓa avho hango hango lovha mm. eh, nahone hu na tshithu tshine ṱhamusi vho dzula vha nga tshi sumba uri rine shangoni ro thusa ṅwana wa muṅwe muthu nahone o no vha tshiṅwe tshithu hezwo zwithu zwo ita uri ndi vhe na maanḓa zwino ndi amba uri zwa vhukuma ndi khou ṱoḓa u vha ramilayo ene eh, ndi wa vhuṱhogwa ene a ḓivhea fhano afrika tshipembe mara zwo zwo ḓani ndi nga nṱhani uri khamusi vho promotiwa musi vha tshi kha ḓi aluwa kana eh, nge- nga uyo ṅwaha kana nga itsho tshifhinga ho vho sina ho khou tou feliwa badi lune a ngo vhana muthu o ya phanḓa zwo ḓisa a zwa zwi songo tou u ḓala nga maanḓa vha vha ḓo humbula uri na, na, na, na department of justice i na record dzine ṱhamusi hezwi vha tshi vho- vha tshi khou admitiwa eh, sa sa ramilayo hezwiḽa zwithu zwi a- zwi a rekhodiwa eh, nga ngomu zwino ah, hezwi zwithu ndo sokou pfa ndi tshi khou u- u founeliwa ḽiṅwe ḓuvha eh, nga vhaṅwe vha department of justice uri no hafha fhethu vha khou nyanga u verifya age yanga uri hu khou itea mini nda amba uri "Ah, no ndi miṅwaha yanga zwa vhukuma uri hai abe u ya nga record dzine ra vha nadzo zwi a sumbedza uri u advocate advocate mu- muṱukusa fhano afrika tshipembe nga hetshi tshifhinga ndi sa khou amba uri a hu ngo vha na vhaṅwe ṱhamusi after nne vha- vha- eh, vho vha hone kana vha nga vha vho vha hone eh, zwi tshi khou tshimbila nga nḓila yeneyo U- kana vho fara rekhodo fhasi nyana ha miṅwaha ye nda eh, ndi nayo fhedzi nga hetsho tshifhinga hezwo ri zwi- ndi tshi vhudziwa zwone hezwo zwithu zwo takadza vhathu vhanzhi nga maanḓa zwa dovha zwa takadza na yunivesithi ye nda ndi tshi dzhena khayo Mhm. musi hezwi ri tshi khou amba eh, u khou damiledza minzhi nga maanḓa vhathu vhane vha khou sumbedzisa uri haya na riṋe ri khou ṱoḓa vha tshipiḓa tsha iyo mbekanyamushumo Eh, nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽa u thusa nda pfa vha tshi khou amba mafhungo uri eh, vhathu vhe vha vha thusai vha vha vha tshi khou ḓirwa khano uri vho thusa muthu eh, zwa zwa dzula zwavhuḓi fhedzi ndi na mulaedza une nda khou nyanga u tamba hafhanoni Eh, ngauri u sumbedza vhone vho thusiwa vha sa hangi u tshimbila vha tshi yo thusa vhaṅwe vhathu Eh, hafhanoni kozwo zwo vha tonga vha khou ḓivhusa uri ndi nnyi onoyo muthu mulaedza wa hone khoyu Kaleni ndi tshi aluwa, mukegulu o vha tshi dzulela u mmbudza uri, Mashaka ni ḓo ṱangana nao nḓilani, na thuso ni ḓo ṱangana nayo nḓilani. Vha mmbudza uri ndi tshi tshimbila ndi songo tshimbila ndo sedza nṱha makolini. Ndi tea uri ndi tshi tshimbila ndi sedze thungo dzoṱhe na hune nda khou kanda hone ngauri thuso ndi nga kha ḓi ṱangana nayo henefho. Nda sa zwi pfesese uri mukegulu vho vha vha tshi khou lingedza uri mini. Nga ṅwaha wa 2019, nda ḓo ṱangana na havha muhulwane vho no pfi Vho Dokotela Tsietsi Ramatsikisa kha zwiṅwe zwa zwimima zwe we a vha a tshi khou ita tshimima o vha o ri ramba ra ṱangana haningei. Nda ita uri ndi mbo ḓi vha na vhukwamani navho havhaḽa muhulwane. Havhaḽa muhulwane u bva henefho nda ita uri ndi songo tou vhesa kule navho. Nga muṅwe, nga wonoyo ṅwaha wa 2019, nda ri musi ndi tshi swikelela pfunzo dzanga dza Mulayo, vha mmbudza vha ri, Inwi ni khou tea u ḓa hangei ni siani ḽa zwa Mulayo ni ḓe Ni vhe na zwine na kona u ita kha buḓo ḽa zwa mulayo. Ngoho, haaḽa maipfi a havhaḽa muhulwane a nṱuṱuwedza vhukuma. Nda mbo ḓi futelela, nda ḓiwana ndi tshi khou ya nda kona u ḓiwana na nṋe-vho ndi tshi khou thoma u phurakthisa, ndi tshi khou amba uri ndi zwine nda vha zwone. ṋamusi nga zwe Vho Dokotela Ramatshekisa vha mmbudza zwe nda vha ndi sathu zwi vhona nga kha nṋe muṋe. Havha munna ndi muṅwe we ra ri ri tshi aluwa ra ḓivha vha vhone advocate muṱukusa hafha shangoni, muṅwe na muṅwe a tshi tama u nga vhone. Ngoho vha a kona u ita uri na muṅwe-vho a nge vhone. ndaa
hafha ndi vho advocate mashudu tshisikule e, eh, musi muṅwe muthu o ita tshanduko kha vhutshilo hau wa pfa muṅwe muthu a tshi amba uri na nṋe havha muthu wo ita tshanduko kha vhutshilo hanga vha khou ḓi pfani nga tshino tshifhinga hey. uh, eh,
yeah. u, u muthu o no nga nṋe tshiṅwe tshifhinga a u u tshi ita zwithu tshiṅwe tshifhinga a u tsha to zwi pfa kana a u tsha a u- a u zwi iteli uri ṱhamusi u u livhuiwe kana u itele uri vhathu vha zwi vhone uri wo thusa muṅwe muthu eh ndi zwone na vhusikule ro ṱangana nga nḓila ye vha ṱalutshedza ngayo ende eh, nda vha vhudza nga nḓila yeneyo uri a vha vha tea uri vha tshimbile nga heyi nḓila ende vha fhedzisele vha vha tshi khou vha advocate nahone ha advocate wo dzula ofisini ene a ya court na ngoho vha zwi ita nga nḓila ine na nṋe ndi tshi ṱangana navho kana ndi tshi khou vha vhona vha tshi khou ya khothe na nṋe ndi a ḓirwa khana ende hezwi zwithu zwi zwi a zwi a ri zwi a zwi a vha part ya DNA yau u thusa vhathu ngauri nga nḓila ye nda tambula ngayo na musi ndi kha ḓi shuma yunivesithi nda ndi tshi kona u u u announcer nga ngomu kilasini yanga nda ri mutshudeni ene u a zwi pfha uri u bva muḓini hune ṱhamusi a zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi hana zwiḽiwa ndi khou humbela uri kilasi i tshi bva kana matshelo uri zwi songo vhonala uri ndi nnyi a ḓe ndi ḓo mu rengela zwiḽiwa kana nda mu rengela bugu nga nḓila ine ndo so ndi zwithu zwe eh, ndo ri nga nḓila ye nda hula ngayo zwa mphaṱa uri ndi zwithu zwine ndi fanela u tou zwi ita zwi tshi khou bva mbiluni nahone ndi tshi khou zwi itela u thusa muṅwe muthu ah, ndi a pfa ṱhamusi na nṋe ndi tshi takala u vha ṱhamusi vhutshiloni hanga ndo kona u thusa muṅwe muthu sa izwi na nṋe ndo thusiwa nga vhaṅwe vhathu ndi zwithu zwine a si kanzhi ri tshi nga zwi wana ngori vhathu vha vhe vha bvelela fhedzi u wana uri khamusi a vha tsha sedza muraho kha ri ḓo lavhelesa tshenzhemo yavho ya mushumo vho amba nga mafhungo shuma yunivene vho swike vha vhe vha vha eh, legal advisor eh, kha ri ḓo lavhelesa zwiṅwe zwoṱhe hoṱhe vha tshimbila hone eh,
ndo ndi zwone ndo Khamusi ndi khou tou amba ngo angaredza ndo ndo thoma ngo vha lecturer University of Venḓa 2005 nda ndi part time 2013 eh a ri ri 2006 to 2013 nda vha ndi permanent fhedzi eh 2006 eh, tshikhathihi na musi ndi lecturer ndi hafho ye nda kona u ita admission yanga sa advocate nda vha ndi tshi khou practice nga thungo ndi tshi khou u lecturer zwo vha zwi tshi tendeliwa university arali wo ita khumbelo ya uri u vhe u khou ita hezwi zwithu zwivhili so nda ndi tshi ya khothe ndi tshi vha ndi tshi khou u funza u bva hafho 2013 nda joina university of fort hare eh, nda vha lecturer hone eh, ndi tshi vha lecturer eh, 2013 ndi tshi khou ita eh, doctorate ye yanga eh, nda resigna i think 2016 2016 nda ḓivhudza uri ndi khou ita zwithu zwine zwa vhidzi ndi pupillage pupillage ndi hafha hune vha trainiwa u vha advocate o fhelelaho ene u vha a khou practice mulayo nahone a tshi khou vha muraḓo wa bar kana society of advocates zwino hezwo zwithu zwi ṱoḓa uri ṅwaha woṱhe u fanela u vha u sa shumi um nda resigna mushumoni nda ya nda ita hezwo zwithu ṅwaha woṱhe nda mbo tsi fhedzisela ndo pasa um mulingo wa hone nda vha part ya pretoria society of advocates u bva hafho ndi tshi tou fhedza u phasa nda vhidziwa department of justice nda vha director consultant um zwo i think zwo vha zwa ṅwaha Eh, ndi tshi bva hafho eh, nda, nda vhuyelela full time practice ndi tshi bva practice hafha vhukati ndo vhuya nda vha muraḓo wa magistrate commission ndo appointwa nga minister of justice eh, vho eh, vha murahu nyana ndo vho masutha nda dovha nda vha eh, council member ya dzi fet ndo appointwa nga minister blade Mdzin- mdzimande nga tshifhinga tsha hone

administration of justice kana zwine zwa vha zwi khou yelana na department of justice kha shango ḽoṱhe ḽa afrika tshipembe u sikwa ha milayo eh, musi zwi tshi ya kha rulu yavho musi zwi tshi ḓa kha u tholiwa ha vhahaṱuli eh, zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwi yelana na mulayo so ndo vha ndi tshi tonga muthi- musi vha special advisor tsha minister zwavhuḓi vhuḓi vha nga vha vha minister minister a siho a huna tshithu tshine tsha ya kha minister vhone tshi songo fhira zwanḓani zwavho a huna tshithu tshine minista u ḓo tshi saina kana a tshi approva tshi songo fhira khavho sa special advisor kana a dzula fhasi navho a vha vhudzisa uri a ite mini then vha mu fha nyeletshedzo a kona u dzhia tsheo hmm. i pfala iposo khulwane nga maanḓa vha guda mini khayo
eh, ndo guda zwithu zwinzhisa nga maanḓa um namusi hu ri ndi tshi ya um ro vha ro anḓana uri ndi songo a tho ngo tou ḓo dzula ngori nṋe eh, ndi muthu ene ndi funesa u vha ndi court ndi funesa u practice mulayo fhedzi ndi angei eh, zwi vha zwo shandukanyana ndi vha ndi khou ita zwithu zwa mulayo fhedzi it's more of administration eh nahone ri vha ri tshi khou ri vha ri khou dzimela mililo fhethu ho fhambanaho fhedzi hezwi zwithu zwo ngudisa u u shuma na vhathu u ḓiṱukufhadza musi muthu o fhiwa maanḓa manzhi ngori hu na vhaṅwe vhathu vhene musi vha na maanḓa manzhi ha tsha farea ṱhoho zwino hafhaḽa vha vha na maanḓa manzhi vha a kona u vhudza vhathu u ṋea vhathu ndaela uri kha u itiwe mini ende zwi fanela u itiwa nga nḓila yeneyo ndi nga nḓila ine um musi vha muvhusoni vha ṱhoniphiswa ngazwo ndi nga nḓila ine minista u ṱhoniphiswa ngazwo ha amba nṋe hu vha u amba minista zwino hezwo zwithu na vhathu vhe nda ndi shuma navho ofisini eh, ministry vha vha tshi zwi ḓivha nda vha ndi si muthu ene eh, ndi a ḓisumbedza uri ndi na maanḓa ene minista u naho kana minista o mpha maanḓa o no tonga ṱhamusi ene unga ndi nga fha ndaela ṅwe na ṅwe ine nda funa havha vhathu vha vha vha tshi mpfunela zwezwo uri ndi muthu ene vha kone u sendela na musi u na thaidzo vha kone u ḓa vha mbudza eh, zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi na minista tshiṅwe tshifhinga zwiṅwe o vha sa zwi ḓivhi uri ndo zwi tandulula a tshi tou pfha uri zwo tandululiwa dzi Eh, vha humbula uri hu na dzi npa dzi reporta henengei kha minista hu na dzi siu dzi reporta henengei kha minista hu na legal aid i reporta henengei kha zwiimiswa zwinzhi zwino hezwi zwithu zwa zwi tshi ita uri ndi ḓivhane na vhathu nahone ndi vhe muthu ane nda ḓiṱukufhadza uri ndi kone u pfhesesa uri zwithu zwi tshimbilani heḽa mafhungo e vha amba uri pfunzo i ḓo wisa fhethu kule na uri si khou tomba nga mashango um na kha zwithu zwine iwe muṋe wa u khou ṱoḓa u zwi swikelela um ndi khou tama uri ri lavhelese eh, khethekanyo ya mulayo uri mulayo u na khethekanyo nnzhi dzo ya ngo fhambana sia ḽa mulayo ḽine ḽa tou vha nga ngomu mbiluni yavho ndi ḽifhio
ya sia ḽa mulayo ḽine ḽa tou vha mbiluni yanga ndi ḽeḽi ḽe nda ita research ngalo ḽine ndi ndi public law public law ine nga maanḓa maanḓa ndi vha ndo sedza eh, administrative law na constitutional law hezwi zwithu ndi zwone zwine eh, ndi a zwi funesa nga maanḓa ngori eh, zwi vha zwi tshi khou u- u- u amba kana zwi tshi khou u thusa u tandulula milandu ya zwithu zwine zwi ri kwama ḓuvha na ḓuvha eh, matshiloni ashu zwi vha zwi khou kwama kutshimbidzele kwa muvhuso vhathu vhane vha khou tshimbidza muvhuso vhathu vhane vha khou sika milayo vhathu vhane vha khou dzhia tsheo dzine dzi kwama nṋe na vhone ḓuvha na ḓuvha zwino eh, ndi, ndi sia ḽine ḽi tou vha mbiluni yanga tshoṱhe muthu ane u khou takutshedza ṋamusi a tshi fhedza u pfa ino mbekamishumo kana ane ndo ḓi mu wana lwendoni lwo uri a ḓiwane a ramilayo ndi zwifhio zwithu zwine a fanela u zwi ḓivha kana zwine a fanela u zwi dzhiela nzhele eh ndi nga to amba uri tsho thoma ndi u ḓinekedzela dedication and commitment ndi zwone zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa eh nahone muthu u fanela u vha o ita research zwavhuḓi uri u khou ṱoḓa u tevhedzela sia ḽifhio a songo ḓiwana ṱhamusi a tshi khou ita hezwi matshelo u khou ita hezwiḽa zwi a ita uri ṱhamusi a songo vha na area of speciality um arali hune vha vha na dzangalelo hone vha kone u excela arali vha ḓo wana mulenzhe wavho nga hafha matshelo nga hafha a ri tsha ḓivha zwori vhone vha kona zwifhio mm. zwino kha vha vhe muthu ene u focused nahone vha kone u ḓikhomita uri zwino ndi khou ita hezwi vha ḓo vhona zwithu zwavho zwi si tshimbila zwavhuḓi kha mulayo hone ya tshiphiri tsho uri u vhe ramulayo wa khwinesa ndi tshifhio eh,
tsho thoma ṱhamusi na musi uri zwo ḓala tsho thoma ndi uri kha vha vhe muthu ene u, u, u, u a funa u pfunzo u a funa u vhala vha humbula uri vha sa vhala a vha nga vhi na nḓivho zwino uri vha kone u vha na nḓivho vha fanela u vhala nḓivho ya mulayo a vha i wani tshiṱaraṱani vha i wana nga u vhala vha i wana kha pfunzo ndi tshone tshiphiri tshihulwanesa etsho
zwine zwa khou amba uri kha matshudeni kha musi vhane vha vha kha murole vhufumi na muvhili vha nga ri hai ḓani wa tshilea afha fhethu khou amba uri thi ri zwino ri tshi lavhelesa mishumo ri dovha ra lavhelesa na masheleni ra dovha ra lavhelesa vha nga ri wa tshilea avha fhethu vhatonga vha nga takuwa vha ḓiṱuwela vha ri ndo fhedza ndo fhedza hu khou tshilea avha fhethu a ri ambe ngoho ngori arali ra sa amba ngoho ri nga si kone u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu vhathu ndi zwone um hu a tshilea nahone maḓuvhano zwine zwa takadza ndi zwa uri eh, mulayo wo no vha broad nga maanḓa maḓuvha mulayo na vho marine law hu na hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa zwine z- eh, ro ṱhamusi zwo vha zwi sa tou ḓivhea nga nga tshifhinga tsha kale zwine zwa vha zwone ndi zwa uri kha sia ḽa mulayo wa tshilea na masheleni o ḓitshidza na vha muṱa wavho a hone uri vha songo lala nga nḓala
note ri tshi rwa nga muya ni nge mashango dava
na uri vha ḓi wane ṱamusi vho ṱuwa vha khou ya nengei hune ha vha na maḓi a blue
maṅwe mafhungo mahulwane ndi u admithiwa kha pretoria buff advocates ndi zwithu zwihulwanesa nga maanḓa naho vho zwi amba vha pfuka Eh, kha muṅwe muswa ane a khou thetshelesa khamusi kha vha ḓo tou ri ṱalutshedza uri zwi amba mini nahone um vhundeme hazwo nahone zwi amba mini kha vhone na kha vhone sa muthu ya ndi ndi zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa um maḓuvha nṋe tshiṅwe tshifhinga ndi ndi ndi zwine nda amba uri nṋe challenge i ya nṱuṱuwedza ndi tshi ya pretoria ba vha ḓo mbulonda ndi tshi khou bva ndi zwavhuḓi vhuḓi ndo ri vhuya oversea musi ndi tshi tou complete doctorate yanga nda namba nda resigna forte mafheloni a 2016 uri 2017 nda ndo no aplya kale ndo no admitiwa uri ndi kone u u ya u ita pupillage pretoria bar zwino u tshi ita pupillage a vha ṱoḓi u tshi shuma huṅwe fhethu u fanela u vha u tshi khou dzhena tshikolo full time Eh, nga hafha thungo ndo vha ndi na muṱa eh, ṅwananga wa first born o vha a tshi khou ya tshikoloni ende na na mme wa vhana vha raro tshi vho lavhelela wa vhuvhili eh, eh, eh, no no no wa vhuvhili o vha o vha no vha hone fhedzi a sa ye tshikoloni mm. eh, ri tshi vho lavhelela wa vhuraru zwino hezwi zwithu zwoṱhe zwi amba uri muthu u na muṱa um ndi nga si ye tshikoloni ṅwana nga tshi khou ya tshikoloni ndi tshi khou mu vhudza uri kha futelele a phase nṋe ndi tshi swika ngei nda swika nda feila nahone nda swika nda feila ndo litsha mushumo um ndi sa ḓivhi zwa uri matshelo hu fanela u ḽiwa mini so zwa zwi khou ita uri ndi ḓi khomite eh, nda litshedzela zwithu zwoṱhe kha miya vhana masheleni anga oṱhe nda wana a ndi kha ḓi shuma ndo ri a tshi tou bva nda dzhia nda fha miya vhana nda dzhia goloi nda ri kheyo nda ndi tshimbila nga goloi khulwane nyana nda rengisa nda wana kugoloi kuṱuku ndi nga si ku ambe nga dzina kuṱukuṱuku kuṱukuṱuku kone kuḽa kone ṱiraka ḽa fhira ḽi aya nda vha afho uri vhone kha vha tshimbidze muṱa nṋe ndi khou ya tshikoloni hezwo zwithu zwo ita uri eh, ndi ndi vhe focused nahone na mulingo houḽa ndi u pase ndi muṅwe mulingo une wa konḓesa nga maanḓa hangei ba vha vha vha tshi khou vha funza u shuma fhasi ha pressure vha vha vha tshi khou ndi uri vha khou vha testa patience milingo ya hone muṅwe muṅwe wa hone vha u ṅwala ḓuvha ḽoṱhe vha ndi heiḽa milungu ine vha vha ṅwala vha tendeliwa vha bva lunch vha vhuya vha ḓa vha ṅwala vha tendeliwa vha wana break vha vhuya vha ḓa vha ṅwala u swikela ṱhamusi ḽi tshi kovhela so hezwo zwithu zwi vha zwi khou vha fhaṱa u shuma under pressure zwi vha zwi khou vha fhaṱa uri vha zwi ḓivhe zwori vha kha yo ṱangana na milandu yo fhambana nahone miṅwe vha sa i ḓivhi zwi ṱoḓa ḓo uri vha ite dzi risetshe vha thuse dzi client dzavho vho zwi pfha muthetshilesi vho dokotela vho dzhia tshiṅwe na tshiṅwe na masheleni vha fha mia vhana zwo pfala musi eh, ndi na mulaedza khoyu ndi sathu vala ino mbekemishono ndi khou tama uri eh, ri u tambe khoyu ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm nda muhashi na vhathetshelesi eh vho dokotela ramatsekisa ndi ḓivhana navho u bva 2006 U swikela ḓuvha ḽa ṋamusi, ro ḓivhana u bva 2006. Nṋe ndi mutshudeni wavho Yunivesithi ya Venḓa ndi tshi khou ita digirii yanga ya LLB. Nda fhedza iyo digirii nda ya nda admithiwa sa ramilayo arali a khou practicer kha khothe khulwane dza fhano dza South Africa. Zwe nda guda nga Vho Dokotela Vho Ramatsekisa ndi zwa uri vha muhaga kha zwa pfunzo, vha vha muthu wo shuma nga maanḓa, vha ita uri na nṋe ndi mutshudeni wavho ndi tame u swikelela zwithu zwo imaho ngauri. Nga iṅwe nḓila, vho vha vha muṱuṱuwedzi wavhuḓi. Ngazwo ndi tshi ri ndi vha tamela mashudu kha zwoṱhe zwe vha nyaga u zwi swikelela kha vhutshilo havho, kha kharia, kha zwoṱhe zwine vha khou zwi ita. Ndi vha tamela mashudu. Vha murangaphanḓa wavhuḓi.

um ndi tshi ṱangana ndi zwa vhukuma o ḓa ofisini yanga ḽiṅwe ḓuvha i think something did not go right with assignments or something a tshi ḓa amba na nṋe a tshi dzhena ofisini yanga a wana hu na tshinepe luvhondoni khe tshiḽa tshinepe nda ndi na eh, ndo ima na muṅwe we nda vhuya ri kha ḓi ita zwa mut court ra ṱuwa roṱhe ra ya tanzania na cameroon so a tshi swika fhaḽa a ri hoyu ndi mukomana wanga i do not know matsina hoyo no khou mu sumba fhaḽa ndi hoyo ene namusi vha mu vhona kha tv na kha phalaphala tshi khou amba o no pfi advocate ntambeleni rendani ntambeleni ndo ndo ndi vhathu vhe ra dzhena roṱhe mara na ene o vha thef nda thoma u ḓivhana na ene fhaḽa nda wana uri ndi ṅwana ane u na mikhwa yavhuḓi ra vha ro farana nga nḓila yeneyo nda mu gruma u swikela a tshi eh, complete llb a seva dzi article nda mu sendedza tsini tshiṅwe tshifhinga ndi tshi dzula naye nḓuni yanga guess what hezwi muṅwe wa vhathu vhe vha nṱuṱuwedza musi ndi tshi vho bva east london ndi tshi resigna ndi tshi yo ita pupilage hoyu ntambeleni o vha o no vha athini ngeno pretoria a ri vhone vha khou tea u vhuya vha ḓa vha practice mulayo sa zwe vha vha khou zwi ṱoḓisa zwone nṋe arali ya shota zwiṅwe ndi ḓo vha tikedza and he was always there supportive financially emotionally ndi ngazwo ndi tshi ri tshiṅwe tshifhinga u vha muthu wavhuḓi kha vhathu zwi a thusa ngori a u ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo u farela mini u swika na ṋamusi na nthambeleni ndi murathu wanga ene u tou vha khonani yanga a ḽi kovheli ḓuvha ri songo amba na nga founu ndi khou tou mangala uri na musi wa ye ro amba a songo mbudza uri hu na mafhungo haya yeah so so i i i've, i've learned a lot uh, you know a zwi vhulaye muthu u ḓiṱukufhadza a zwi vhulaye muthu u thetshelesa zwi a vha fhaṱa muthu ono thetshelesa ndi muthu ene u a kona u uri a ime vhukati ha vhathu a pfale na musi a tshi amba ambe mboni ndi zwine ṱhamusi ndi nga amba nga nga nga nga nga heyi nyimelo ndi nga amba nga vho nthambeleni vho dokotela ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ndi khou livhuwa nga maanḓa Ndaa. khezwo ndi tshiri zwa phalaphala fm matambeke mishumo yashena musi ya roḓigede yo tshimbila nga u tou rali pfhi mufuna ndi- pfhi mufuna ndivho mufuna pfunzo ndi mufuna nḓivho zwi amba zwo rubva namusi ri khou tenda no fhofhula uri hu na vhaṅwe vhane heyi mbekanyamishumo namusi yo shandukisa kutshilele kwavho na kuhumbulele kwavho u bva kha mcp na mubveledzi jones mr lava lava ri khou mafhungoni a wara ya ṱahe a kona u tevhela mbeke ya mishumo ri a dzedza kha vhe madekwana vhuḓi a ah.
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm